Salam ildeşler! Golaýda Interbrand agentligi brendler baradaky ýyllyk hasabatlarynyň soňkusyny neşir etdi. Onda geçen ýyllarda alnyp barlan brend strategiýalarynyň effektiwligine syn berlip, öňümizdäki on ýyllyk döwürde ýüze çykyp biläýjek meseleler barada käbir çaklamalar öňe sürlüpdir. Agr neşirleriň aglabasy bu hasabat esasynda birnäçe analizler neşir etdiler. Belli kreativ studiýa hökmünde biz hem şol hasabatdaky käbir möhüm nokatlary ünsüňizi çekmegi makul bildik. Käbir önümler alyjylaryň endiklerini we ýaşaýyş stilini özgerdip bilýär. Meselem, Netflix. Müňlerçe filmleri, seriallary, şoulary ujypsyz bir tölegiň hasabyna jübimize getirýär. Kinoteatra gitmek, telewizor görmek ýaly pişeler Netflix sebäpli nostalgik ýatlamalara öwrülip barýar. Ýa-da Apple-iň iPhone telefonlaryny alyp göreliň. Iphone ilkinji çykan wagtlaryndaky funksionallygy bilen smartfon dünýäsinde täze normalary döredipdi. Şular ýaly hereketler hem-ä biziň, ýagny alyjylaryň durmuşyny üýtgedýär, hemem brendleriň özlerine-de ep-esli girdeji çeşmesini açýar. Şol sebäpli şular ýaly hadysalara ikonik hereketler diýilýär. Interbrand-iň soňky hasabaty hem hut şul tema niýetlenen. Häzirki ulanylýan brending usullary haýsylar? Olaryň kemçilikleri näme? Geljekdäki on ýyllyk döwürde nähili meseleler ýüze çykyp biler we ol olaryň öňüni almak üçin nähili çykalgalary bar? Şular barada birnäçe synlary paýlaşypdyrlar. Hasabatda aýdylmagyna görä, esasy mesele sarp ejiler bilen baglanyşykly. Üns beren bolsaňyz, adamlaryň soňky döwürde adamlaryň özlerini alyp barşy üýtgeýär. Olaryň önümiň hiline garaşýan talaby önümçilikdäki innowasiýalardan has çalt ösýär. Şol sebäpli hem köplenç halatda tradisional marketing usullary garaşylýan netijäni berenok. Hatda dünýäniň iň gadymy, iň wepaly müşderilerine eýe bolan brendler hem bazardaky orunlaryny saklamakda kynçylyk çekýärler. Mysal üçin, iki müň on üç, iki müň on sekizinji ýyllary öz içine alýan bäş ýyllyk döwürde diňe Amerikanyň çäklerinde täze dörän brendler uly brendleriň ýigrimi milliard dollarlyk bazaryny ele geçiripdirler. Esasan hem nesil çalşygy sarp edijilige düýpli täsirini ýetirýän eken. Interbrandyň gözleglerine görä täze nesil öň tejribe edilmedik zatlara has köp ymtylýandygy sebäpli brende bolan wepalylyk görlüp-eşidilmedik derejede pese gaçypdyr. Economist žurnaly hasaba teswirläp ýazan bir makalasynda taryhda hiç haçan brend döretmek beýle aňsat bolmandy. kommentirleýär. Bu ýagdaýlaram näme esasan ullakan brendleri alada goýup başlady, sebäbi taryhy miras uly brendleriň esasy artykmaçlygy bolup durýardy, a bu günki şertlerde bolsa olaryň ähmiýeti azalyp barýar. Şular ýaly şertlerde Interbranda görä, esasy çözgüt ikonik hereketlerde. Dünýäniň iň gymmat ýüz brendi ýakyn döwürde azyna üç-dört gezek ikonik hereket amala aşyrypdyrlar. Ikonik hereket diýip boljak bir Önüm bilen bazara giren islendik brend entek täze hem bolsa, konkurensiýa etmäge ukyply bolup bilýär. Sebäbi brend bazarda gysga wagtlaýyn monopoliýa döredýär, ýöne belli bir wagtdan soň önümiň hili alyjylar üçin adaty ýagdaý bolup başlaýar. Şol önüm bilen bäsleşmek isleýän konkurent brendler hem şol hilde önüm çykarmana başlaýar we şol hil standartlara öwrülip gidýär. Şeýdip, brendiň bazar paýy ýene öňki durkuna gelýär. Şular ýaly şertlerde brendiň düşewüntligini artdyrmak üçin dowamly täzeçillik döredip, müşderileri haýran galdyryp durmaly bolýar. Mysal üçin, Spotify iki müň sekizinji ýylda herekete başlanda, aýdym diňleýänleriň we önder edýänleriň zerurlyklaryny gaty gowy analiz edipdiler. Ol hem aýdym-sazlaryň distribýusiýasyny edýän uly işewürler üçin goşmaça girdeji şertlerini döretdi, hemem millionlarça aýdymy saz muşdaklaryna elýeterli etdi. Şeýdip, ýeke özi öz başyna aýratyn bir sektor derejesine ýetdi. Ýöne bu hökman täze brend döretmeli döretmeli diýildigi däl. Kökli brendler hem ikonik hereketleriň hasabyna müşderi sferasyny ep-esli giňeldip bilýär. Mysal üçin, Amazon. Häzirki wagt dünýäniň iň gymmat brendlerinden biri bolan Amazon-yň üstünligi esasy dört sebäbe baglanýar, iki müň bäşinji ýylda Amazon Prime serwisiniň ýola goýulmagy, iki müň ýedinji ýylda Kindle-iň çykarylmagy, iki müň on dördünji ýylda Alexa wirtual assistentiň döredilmegi, Iki müň on ýedinji ýylda bolsa bäş ýüzden gowrak gipermarkedi bolan Whole Foods-yň satyn alynmagy Amazon-yň market kapitalizasiýasyny ep-esli artdyrypdyr. Hatda bu täzelikler diňe Amazon üçin däl, müşderiler üçin hem ençeme ýeňillik döretdi. Mysal üçin, Kindle alyp göreliň. Kindle ýaly enjamlar bolmasa, elektron kitaplary telefonyň ýa planşetiň ekranynda okap gündonar ýaly däl. Müňlerçe kitaby arkaýyn ýaňyňda göterip bilmegem ullakan ýeňillik. Umuman, döwür özgerýär, bu özgeriş käbir şereketler üçin mümkinçilik, käbir şereketler üçin bolsa kynçylyk bolup hyzmat edýär. Aslynda bu ýagdaý biziň işewürlerimiz üçin peýdalymyka diýýär, sebäbi bizde işewürligiň hakyky manyda döräp başlanyna entek on-on iki ýyl bolup gelýär. Brending diýlen düşünjäniň özi diňe soňky ýyllarda sözlügimize girdi, dünýädäki bolup geçen häzirki hadysalar bolsa biz ýaly döwletlere-de ullakan mümkinçilikler açýar. Şol sebäpli öňümizdäki on ýyly Gaty gowy seljermek gerek, alyjylary gowy tanap, olaryň olara nähili önümiň zerurdygyny gowy analiz edip, brend strategiýasy döredilse, global möçberde hem ullakan brendler bilen bäsleşmek mümkin. Interwýuň hasadyndan çykýan umumy netije şular ýaly we berýän maslahatym, pursatdan oýlanyşykly peýdalanmak. Sag boluň!